सब गोटा के प्रणाम करे छी हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पेज पर लाइव छी आ हमर संग दीपिका चंद्रा जी छथिन आ एखन हैप्पी फॉर यू पर एलखिन हैं तऽ अहाँ के हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत अछि अहाँ ई ऑलराउंडर छथिन जे क्षेत्र में कहियो सब क्षेत्र में ई पारंगत छथिन ई तेनाहिये सुंदर गाबै छथिन तेनाहिये लिखै छथिन तेनाहिये कबड्डी तऽ बहुत सारा ई जे छै से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेल सबमे जे छै प्रतियोगिता मे जीतलखिन हेँ स्वर्ण पदक पदक और बहुत सारा पदक ई जीतलखिन हेँ अहियो लेल एखन हम बहुत रास शुभकामना बधाई दै छियै एखन हैप्पी फॉर यू पर एलखिन हेँ कनि एक रति प्रॉब्लम भेलै नेटवर्क किछु इश्यू भेलै जे कारण से कनिटा हम सब लेट जुड़लहुँ हेँ ताहि
सबसँ क्षमा चाहब तऽ हैप्पी फॉर यू पर अहाँके बहुत बहुत स्वागत अछि अ, चलू सबसँ पहिने तऽ हम अ, जतेक अहाँके श्रोता यए सबसँ क्षमा चाहब कि हम लेट जुड़ि पाबलहुँ किस टेक्निकल अ, कार, अ, कार्य के वजह से अ, सब जी गोटे के नमस्कार प्रणाम हम दीपिका चंद्रा आइ हैप्पी फोर यू पेज से जुड़ल छी बहुत ही हर्ष भऽ रहल अछि आ एतेक नीक कार्यक्रम से निरंतर कई बार देखे के अ, अवसर भेटल अछि हिनकर पेज के और आइ जुड़बाक अवसर भेटल तऽ निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य के बात छै हमरा लेल हँ तऽ अहूँके बहुत बहुत धन्यवाद आओर अहाँके जतेक श्रोता अछि हेपी फोर यू के अ जतेक भी श्रोता अछि सब गोटे के अ बहुत बहुत प्रणाम अ अभिवादन करै छी अभिनन्दन करै छी सब गोटे के
बहुत बहुत धन्यवाद अपने के हम व्हाट्सऐप पर लिंक एखन पठा देलौ हँ अपन सब के काव्य धारा के और हम शेयर भी करलहुं हें लेकिन कनिये शेयर करलहुं हें तऽ सबगोटा से हम आग्रह भी करबै

स्मारिका मैथिली पुनर्जागरण प्रकाशन मदिया बहुत सारा जे छै से इनकर पत्र पत्रिका में इनकर जे छै से रचना सब प्रकाशित भेल हँ और ताहि लेल इनका बहुत रास शुभकामना बधाई हमहूँ जहन इनकर चौखटि से चाँद दिस मैथिली कविता संग्रह के जहन हिनकर विम- भेलै रहे विमोचन ओही में हम हिनका जे छै से हमरा पता चलल कि सुपौल के छथिन तऽ आर हम आनंदित भऽ गेलियै कि चलू हमर घर के लोग छथिन बहिन छथिन आ बहुत ही नीक लागल आ, हम जी। चाहब कि एकटा- हँ एकटा कोनो अहाँ अपन अहाँके पोथी तऽ अहाँके पास एखन उपलब्ध हेतै ने हँ हँ एखन हाथ मे लेने छी फेर आइ स जुड़लो अछि सुन्दर नाम राखलियै कि चौखट स चान दिस तऽ आ देखियौ ई उद्देश्य एकर उद्देश्य छलै कि अ एक टाइम छलै अ कि स्त्री जे चौकठ के अन्दर रहैत रहै तऽ ओकरा बाहर निकलबा के जे छै हालाँकि अगर प्राचीन काल मे जाइ छियै तऽ ओहि टाइम मे तऽ एक से एक स्त्री भेलखिन य जे अपना आपके स्थापित केलखिन यए परन्तु किछु काल खण्ड एहन एलै कि जाहिमे कि स्त्री के चौखटि के अन्दर ही रहि कऽ सभकुछ करय पड़य लेकिन एखन समय बदललै कि चौखटि से धीरे धीरे ससरि ससरि कऽ चाँद तक चलि गेलैए चाँद तक जाय भी रहल छै तऽ ते हमर किताब के नाम जे छै छै जे चौकटि स चाँद दिस स्त्री एखन चौकटि से निकलि कऽ चाँद तक जाय रहल छै बिलकुल बिलकुल सत्य कहि रहल छियै कि आब तऽ चाँद पर भी महिला ही जे छै से एखन जी जी फसल छथिन तऽ बात छै जे पहिना अपन सबके तरफ के मंडन मिश्र के अर्धांगिनी भारती जी तऽ ओहो तऽ गार्गी जी रहथिन गार्गी जी रहथिन एक से एक विभूति महिला भेलखिन बहुत रास भेलखिन हँ तऽ चलू बहुते नीक गप छै जे अहाँके एतेक सुन्दर मन मे उद्वेग आयल सुन्दर शीर्षक अहाँ अपन पोथी के राखलहुँ तऽ बिल्कुल छै और अहाँ सब देश विदेश में जाके अपन सबके मिथिला के अपन सबके देश के नाम रोशन करे छी तहियो लेल अहाँ के बहुत बहुत हम शुभकामना देब बधाई देब तऽ हम चाहब कि एकटा रचना अहाँ सुनाबू कियाकि हम एखन शेयर पूरा नहि कऽ सकलहुँ हँ तऽ बस शेयर कऽ लेबै तऽ एकटा ठीक छै रचना सुनाबी छी अपने सबक बीच में अहाँके और अहाँके सब दर्शक के अ हमर क किताब से ही एकटा अ कविता अछि जकर शीर्षक अछि सभ ठाम मतलब सब जगह ओकर हँ शीर्षक अछि कि एखन स्त्री कतय कतय छै आ सही कोनो गप एहन ठाम नहि छै जहिठमा के स्त्री नहि छै त उएह से हूँ सम्बंधित एकटा कविता हमरे किताब के अछि जे हम सुनायब अपने सबक बीच पुनः शीर्षक ह सबठाम स्वागत
हूँ जी

देखब तऽ घर के भीतर देखब ते घर के भीतर आ घूमैत फिरैत आंगन देखब तऽ घर के भीतर घूमैत फिरैत आंगन देहरी दलान देखैत पाहना के आगत स्वागत मे साग तोड़ैत बाड़ी मे धान झाड़ैत बखारी मे मगन भेटती जतय देखू ततय भेटत प्रतिभा भरल स्वागत
आगू अछि कि कोइख अंकुरन करैत कोइख अंकुरन करैत भूमि पर सृजन करैत कोइख अंकुरन करैत भूमि पर सृजन करैत छाती सो शिशु के आहार दैत जीवन संगी के दुलार दैत ठाढ़ भेटती प्रतिभा भरल बखान में सदखन ठाढ़ भेटती माय बहिन पालन करैत माय बहिन पालन करैत बहिन बहिन गुंजन करैत बेटी बहिन माथ ऊँच करैत पत्नी बहिन जिनगी सम्हारैत सदिखन ठाढ़ भेटती प्रतिभा भरल बखान मे सदिखन ठार भेटती प्रतिभा भरल बखान मे आगू हूँ अछि कि इसकुलक बोर्ड पर आखर सिखबै स्कूलक बोर्ड पर आखर सिखबैत ट्रैफिक पर बाढ़ देखबैत सीमा पर हथियार संग घर मे भनसा शिनवार सन मगन भेटती है प्रतिभा भरल मखान मे मगन भेटती है चौखट स आब बहरक चौखट सो आब बहरक पढ़ैत लिखैत आ काज करै चौखट सो आब बहरा के पढ़ैत लिखैत आ काज करैत डेग डेग ससैर ससैर सब क्षेत्र आ सब ठाम भेटती प्रतिभा भरल बखान मे सब ठाम भेटती नव वाह उन्मेष नवबोधमे नव नवबोध मे इसरो संग मिली शोध मे नव उन्मेष नवबोध मे इसरो संग मिली शोध मे अंतरिक्ष धरि उड़ान भरैत चाँद पर मुस्कान दैत ठार भेटती प्रतिभा भरल बखान मे ठार भेटती अन्त अछि कि नवयुवक स्थापना लेल नव युगक स्थापना लेल संकल्पित प्रतिबद्ध सदखन घटती आब मिथिला के धिया मगन भेटती है प्रतिभा भरल बखान मे मगन भेटती प्रतिभा भरल बखान मे सबठाम भेटती मिथिला के धिया प्रतिभा भरल बखान मे इएह रहै हमर कविता
बहुत ही सुन बहुत ही सही कहलियै अहाँके जेना चौखट से चान धरि पोथी के नाम अछि आ तेनाहिए जे छै से एकदम एक एक शब्द जे यऽ से बड़ा ही सुन्दर अहाँ एकर ओहिमे वर्णन करलियै हँ आ बहुत ही नीक लागल आब हम स्टेबल भऽ गेलहुँ कनि घबराहट से जुड़ै के बाद कनिटा लेकिन आब ठीक अछि आर हम सब गोटा से आग्रह करबै कि जल्दी जल्दी जुड़ू और आनंद उठाबू लाइव के आ अहाँके बहुत संगे हमहुँ अहाँके पेज के लेल आग्रह कऽ दै छियनि लोग से कि सब लोग जुड़ी मैडम के हम पेज से
बिलकुल अहाँ सबके पेज छी हैप्पी फॉर यू और एहिमे काव्य धारा जे छै से प्रत्येक बृहस्पति के साँझ मे से पाँच बजे

कोनो विद्वान हूँ एलखिन हूँ त बादो में जाक अहाँ देख सकै छी सुनि सकै छी किछ सीख सकै छियै कियाकि जहन कोनो विद्वान आबै छथिन तऽ सिखय लए जरूर भेटै छै तऽ बहुत ही आनंद लागैया और आइखन एक सए तिरानबे एपिसोड काव्य धारा के भऽ गेल हे बस अही सबके हँ पूर्ण चलो बहुत बहुत बधाई एक सए तिरानबे एपिसोड के सफर तय करब अपना आप मे बहुत पैघ गप होइ छै तऽ अहाँ जी जी सबके बहुत बहुत धन्यवाद देब और एनहिए हमरा प्रोत्साहित करैत रहू और आनंद हमरा भेटैए काव्य धारा में तऽ जेना हम चाहब कि कनिटा अपना बारे में अहाँ बताबियो कि अहाँ के पढ़ाई लिखाई केना भेल और संगीत से भी जुड़ गेलिए और विभिन्न खेल के क्षेत्र में भी अहाँ के बहुत नाम भऽ रहल ये और अपना देश के लिए अपना मिथिला के लिए बहुत ही नीक अहाँ काज कऽ रहल छियै तऽ कनिटा अपना बारे में अहाँ बताबियो अ देखियौ बेसिकली हम अ हमर घर जे अछि शहर मे नहि अछि गाँंव मे छै आ मुदा एखन तऽ लगभग पन्द्रह साल से शहर मे रहि रहल छी हँ लेकिन तैयो रवि रवि कऽ हम गाम अवश्य जाइ छी आ गाम मे रहबाक प्रयास करै छी पढ़ाई लिखाई जे छै अ टेंथ क्लास तक हमर गामे से भेल ये सरकारी स्कुल से ही हम पढ़ाइ केलहुँ यए कियकि हम स्पोर्ट्स मैन छलहुँ स्पोर्ट्स से बहुत लगाव छलै तऽ पढ़यके दिस जे छै ने ओतेक मतलब प्रायोरिटी पढ़ाइ नहि रहै सेकेंड्री पढ़ाइ रहै फर्स्ट स्पोर्ट्स रहै शुरू से जुड़ो कराटा मे रहलहु फिफ्थ क्लास से जुड़ो कराटा के आ बढ़िया स्टूडेंट रही जखन हम दसमा क्लास मे एलहुँ तखन तक मे बढ़िया ट्रेनर बनि गेल छलहुँ जुडो कराटा के आ संगे स्पोर्ट्स मे स्टेट नेशनल आ खेल लागल छलहु टेंथ क्लास से निरंतर आगू बढ़ैत गेलहुँ पढ़ाई लिखाई भी जे छै आ जेनाकि अहाँके बतेलहुँ टेंथ क्लास तक गाममे रहलहुँ ओकर बाद फेर हमर जे जिला सुपौल ओतय एलहुँ आ एखन एजुकेशन डबल एम ए करने छी डबल ग्रेजुएशन करने छी आ आओर जे टेक्निकल कोर्स होइ छै बी एड डी एल एड एहन एहन आओर चारिटा पाँचटा कोर्स करने छी हूँ संगे एखनो जारिये अछि पढ़ाइ खत्म नहि भेल अछि आ हूँ ओकर साथ साथ जे अहाँ पुछलियै सेवा समाज सेवा अ हूँ हूँ देखनयो हेबई अहाँ प्रोफाइल मे तऽ बिल्कुल बिल्कुल जखन हमरा घर से बाहर निकलबाक अवसर भेटलै तऽ ई देखलियै कि एखन लोक बहुत लोक परेशान छै मतलब सब लोग खुश नहि छै सब लोग जे छै अ हूँ समानता के आधार पर नहि जी रहल छै कतौ बहुत छै कतौ छेबे नहि करे ओ अपना यहा कहावत छै ने कतौ बोरा बोरा नून कतौ रोटियो पर नून ओ चीज देखे ले भेटले हमरा तऽ जखन देखय बिलकुल लए भेटलै तऽ हम अपन एकटा उद्देश्य बना लेलहुँ कि हम नाइन्टी नाइन परसेंट अपना लेल जीबै अपना लेल कमेबै अपना लेल खेबै कम से कम एक परसेंट हम हमेशा समाज के सेवा करबै आ ओहि हूँ उद्देश्यक के साथ एहन भेल एहन एकटा जुनून चलि आयल कि नाइन वन परसेंट छोड़ि दियौ नाइन्टी नाइन परसेंट हम समाजे सेवा मे लागल रहै छी वाह एके परसेंट हम अपना लेल जियै छी बस कपड़ा पहिरै छी खाय छी बाँकी सब समाज सेवा छै चाहे ओ खेल के माध्यम से हुए संगीत के माध्यम से हुए या बहुत रास एन जी ओ हमर खुद

एन जी ओ मे जे छै महिला से सम्बंधित सबसँ प्रायोरिटी रहै छै हमरा महिला के कोनो प्रकार के समस्या होइ छै कोनो प्रकार के महिला के बहुत समस्या उजागर नहि कयल जा सकैए पब्लिश नहि कयल जा सकैए मुदा गुप्त रूप से चाहे ओकरा समझौता से भए सकै या फिर कोर्ट कचहरी से भए सकै जेना भए सकै महिलाके साथ जते टाइप के परेशानी आबै छै खुल कऽ नहि बाजि सकै छियै

ओहिमे दूर दराज से गरीब परिवार यदि आबि कऽ ओते अ सरकारी मे भर्ती होइ छै तऽ हमर सबके प्रायोरिटी रहै छै कि ओकरा सबके हमसभ खाना खुआबी ओ एखन खाना खुआ रहल छी वृक्षारोपण हमर चलि रहल छै एखन चौसठ पैंसठवा हजार अ वृक्षारोपण चौसठ भए चुकलै पैंसठवामे प्रवेश छियै एहि वर्षमे पैंसठ कम्प्लीट भए जेतै तऽ वृक्षारोपण रोपण भी चले छै साहित्य के माध्यम से भी सेवा चले छै कोइ ककरो सिखनाये छै तऽ हमरा सब प्रयास करलों की हमरा जे आबि रहल छै अगिला के सिखाबी हम एखन सीखिए रहल छी हालाँकि साहित्य मे नवनव छी स्पोर्ट्स के माध्यम से छै ने जतेक खेल होइया कम से कम सात सात से आठ टा खेल छै जाहिमे कि आब हम छोड़ देने छी आब एखन हम खेल छोड़ देने छी एम्पायरिंग कए रहल छी अपन जस्ट देखने हेबै अहाँ हम बैडमिंटन जम्मू कश्मीर लए कऽ गेल रहियै नेशनल मे कोच बन के अच्छा गेल रहियै बिहार के कोच बन के गेल रहियै जस्ट एलहु ये अहाँके चारि तारीख के एलहुँ वापस ओतयसँ नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप गेल छलहुँ तऽ एखन जे छै अच्छा अभी एम्पायरिंग कए रहल छी अ स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर आओर ओकर बाद जे छै अहाँके अ की कहै छै कोचिंग दए रहल छी बच्चा सबके आ कोनो भी खेल मे बच्चा के कोनो समस्या हुए ओ समस्या के टालैत यदि योग्यता छै कोनो भी बच्चा मे चाहे ओ कबड्डी हुए एथलेटिक्स हुए कि क्रिकेट हुए क्रिकेट के जे भैया सब छै ओकरा सब सहयोग लए क कि इसको आगे आगे बढ़ाना है क्रिकेट मे या फेर बैडमिंटन लए लिअ जे भी खेल छै जे अपना सबके प्रचलन मे खेल छै तऽ हमर प्रयास रहै छै ओहि खेल मे बच्चा हमरा यहाँ से कोना बढ़ि के जाय ओहिस मतलब नहि छै ओकरा बढ़ेनाइ छै स्टेट तक नेशनल तक इंटरनेशनल तक जकरामे जतेक योग्यता छै ओकरा आर्थिक वजह से कोनो परेशानी नहि हुए या शारीरिक वजह से कोनो परेशानी हम सब दुनू तरह से सहयोग करै छी आ ओकरा पहुँचाबै के काज कए रहल छी एहन ढेर ढेर सारा काम छै जेकि निरंतर कए रहल छी आ आगू जे छै आओर भी प्रयास छै जे आओर बढ़ियाँ से करी आ साहित्य के बिलकुल क्षेत्र मे एलौं ये आब देखियौ की होइये साहित्य के क्षेत्र मे कतेक आगाँ जा सकै छी

ई दू सालसँ जे छै मैथिलीमे लिखब शुरू करलहुँ हमर कृष्ण ने कृष्ण सर के चिन्है हेबै सहरसा जिला से छथि अ प्रसिद्ध फिल्मकार एंकर छै अ हुनके से प्रेरणा भेटल कि जो अहाँ लिखबे करै छी तऽ अहाँ हिन्दी मे लूखू आओर अथी सॉरी मैथिली मे लिखू हिन्दी छोड़ू हिन्दी लिखब अपन जहिया मोन मैथिली मे लिखू आगू बढ़ू हँ तऽ प्रयास केलहुँ तऽ इएह एहि बीचमे किछु एकटा किताबो आयल आ आओर एकटा किताब आबि जायत कनि दिनके बाद मार्च अप्रल तक मे एकटा आओर किताब आबैके सम्भावना अछि एकटा रिसर्च से कए रहल छी लागल छी आ इहो बहुत रास्ता पर चलि पड़लहु ये
बिलकुल बहुत ही सुन्दर आओर अपन मैथिली के लेल जे अहाँके समर्पण अछि बहुत ही सुन्दर अछि हृदय के हमरा सबके स्पर्श करैत अछि जे एतेक सब जगह अहाँ बिजोड़ने है आर तकर बाद जे छै अपन मैथिली मे भी अपन भावना के प्रकट करे छी बहुत पैघ गप अपन सबके संग बहुत गोटा जुड़ल छै तऽ सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद देबे कृष्णा चाचा जी सेहो जुड़ गेला हँ लिख रहल छै मैथिली एक प्रतिभाशाली ई कवित्रीक रूप में उभर रहल छै दीपिका चंद्रा स्वागत छै बहुत उम्मीद

तऽ सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद देब और अहाँ सबसे आग्रह कि लाइव के बेसी से बेसी शेयर करबे जैसे बेसी से बेसी लोग सुनथिन और मोटिवेट हेथिन कि अहाँ सोचियो कि एक बेटी के जतऽ लोग लोग समझे छै कि अव्वल छै इनका एकरा बुते की हेतै से अहाँ जी, एक जी, example छियै जे कि एते क्षेत्र मे एते रास काज कर- क- कऽ रहल छियै पता नहीं गला में की भऽ गेल अ, कविता लिख रहल छियै आ विभिन्न अ, जे छै से खेल मे अहाँ प्रतिभागी होइ छियै और संग संग जे छै बच्चा सबके सिखाबै छियै संग संग बहुत सुंदर अहाँ गीत भी गबै छियै गीत में भी जे छै से अहाँ प्रभाकर करने छियै तऽ ई सब हँ बहुत बहुत इंटरेस्ट अछि लगाव अछि म्यूजिक से बहुत लगाव अछि हँ बिलकुल गगन जी सेहो जुड़ गेली गेला हन लिख रहल छथि जय श्याम माई माइ प्रणाम कऽ रहल छथि तऽ बहुत बहुत धन्यवाद अपने के कि जुड़लो हँ तऽ हम चाहब कि एक दूटा रचना आर हमरा सबके सुना दिअ तकर बाद अपन सबके गप
जी जी पुनः अवश्य पुनः अहाँ जेना कहलहुँ कि एक साथ बहुत रास काम अ अहाँ हूँ किछु देर पहिले बहुत ही सही बात कहलहुँ कि किछु आइ काल्हि के समय मे असम्भव नहि छै यदि हम प्रयास करबै अहाँ प्रयास करबै हूँ तऽ हूँ कखनो बाधा एतै यदि हमरा अन्दर अहाँके अन्दर जुनून छै हमरा करनाइ छै तऽ हमरा नहि लागै छै एखन के समय मे कोइ रोकि सकै आब आजादी अलवल चीज के लिए कोनो स्त्री के चाही तऽ अलग बात छै आजादी अगर सही चीज के लिए चाही तऽ एखन के समय मे जे हम देख रहल छियै तऽ आजादी छै और आजादी छै तऽ एकर फायदा उठेबाक चाही हमर हमेशा जतय केओ कतहु हमरा बाजय अवसर भेटै छै तऽ हम अक्सर महिला सबसँ स्त्री सबसँ ई कहलहुँ जे आ आजादी के सही लाभ उठाबू अ तऽ निश्चित रूप से बहुत आगू बढ़ब आब देखै सही छियै आइ बात काल्हि के स्त्री लड़की कतेक आजादी के सही फायदा उठबै छै तऽ चलू एकटा सुनाबै छी अ एकटा गे कविता छै हमर अ हूँ जेकि अ कएटा मंच पर भी बाजल छी अ सुनेने छी तऽ आइ बिल्कुल फेर सुनाबै छी अ कविता के शीर्षक छै अ एखने के हिसाब से कि उड़बे गे आसमान मे उड़बे हम वाह आसमान मे अ वाह शीर्षक छै सुनाबै छी अहाँ सबके बीच स्वागत

लिखबै अपने सौभाग भूल के मान सम्मान बढ़ेबै लिखबै अपने सौभाग भूल के मान सम्मान बढ़ेबै रखने छी आस रखने छी आँख में आस जीवे छी एकटा अरे मान में रखने छी आँख में आस जीवे छी एकटा

पाहुन जतय छै राम ताहि धरा के हमहु बेटी जग मे करबै अपन नाम ताहि धरा के हमहु बेटी जग मे करबै अपन नाम दीपि का दीप बयन जरबै

जकरा हम कोनो ने कोनो गुन देने छी मतलब कनि प्रयास करलियै धुन अनबाके अ तऽ ओहिमे छै एकटा अ फागुन जे अपना सबके पहिने रे होरी होय रहै पहिने मिथिला मे होरी होय रहै आ एखन अहाँ देखबै डी जे के धुन पर चलि एलै सब लोग डी जे के मतलब ओरिजिनल जे भाग छै ओ चलि गेलैए आब की चलि एलै से अहाँ सब देखिए रहल छी उएह पर कटाक्ष एकटा लिखने रहै कि फाग कतय गेल अपना अपना यहाँ हे रे मिथिला मे फाग होइ रहै तऽ भाग कतय गेल तऽ ओ हम लिखने छलहुँ अ पहिने कहि दै छी कि एखन मौसम नहि छै लेकिन कटाक्ष अछि गे कविता अछि तऽ अहाँ सभक बीच हम परोसब अ स्वागत कविता के शीर्षक अछि पाग कतऽ गेल सुनाबै छी स्वागत
हूं गीत माटिक सोहाबन से राग कतय गेल

आ हूँ देखियौ होइ छै ने दू आदमी अगर मिलै छै आ किछु नया होइ छै ओहिठमा तऽ एहिने हूँ बिछड़े मे थोड़ा सा असम्भव लागे छै हँ बिलकुल बिलकुल तऽ हम चाहब कि जे एकटा आर सुना दियौ आओर अहाँ प्रभाकर कहने रही संगीत मे करने छी भास्कर संगीत में प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ अरे वाह तऽ बहुत रास अहाँके शुभकामना बहुत रास बधाई कि एते कम उम्र में
उपलब्धि के लेल अहाँके जतेक अ, अ, शुभकामना देल जाय जतेक अहाँके प्रशंसा करल जाय ओतेक हमरा लागैए कम अछि

जी अपने सबहक बीच परोरसब आ पुनः अहाँके जे जतेक लोक लाइफ मे जुड़ल अछि सबके हम जे छै आ अभिनन्दन करब कि अहाँके बहुत लोक हम देख रहल छी अ कमेंट्स देख रहल छी अ स्क्रीन पर देखा रहल अछि कि नीक नीक जी कमेंट्स कऽ रहल छै सबके प्रणाम धन्यवाद दैत आ हम सुनाबै छी अपने सबके कविता जकर स्वागत शीर्षक अछि चौकठ सए चाँदीस जे किताब के नाम अछि सुनाबय छी नैहरसँ सासुर धरि अपन घर आगन के सजबैत नैहरसँ सासुर धरि अपन घर आगन के सजबैत तुलसी चौड़ा आ गोसाावनी घर मे धूप दीप देखबैत नैहरसँ सासुर धरि अपन घर आगन के सजबैत तुलसी चौड़ा आ गोसावनी घर मे धूप दीप देखबैत कखनो भनसा घर मे व्यस्त तऽ कखनो खेत खलिहान मे पस्त मिथिला के धिया बेटी छी हम मिथिला के बेटी छी हम मुदा एतबे नहि छी हम बाम हाथ मे पिनाक उठौने दहिन हाथ सँ आगन निपैत एसगर जंगल मे रहैत दुनू पुत्र के सब आ विधा मे पारंगत केनिहार अपन युद्ध कौशल सँ सहस मुख रावणक अ वद्य केनिहार मिथिलाक धिया छी हम मिथिलाक सीता छी हम जाहि दीपक के इजोत में जाहि दीपकक इजोत में वाचस्पति रचलनि अनेको ग्रंथ जाहि दीपकक इजोत में वाचस्पति रचलनि अनेको ग्रंथ ताहि दीपक वर्षों धरि ताहि दीपक वर्षों धरि अपन आँचर सँ और कहने हवा बसात सँ बचेबाक लेल बैसल रहल छी हम भामती बनि बैसल रहल छी हम भामती बनि शास्त्रार्थ में पराजित होइत शास्त्रार्थ में पराजित होइत मंडन मिश्र लेल शास्त्रार्थ में पराजित होइत मंडन मिश्र लेल हम भारती बन भेल रही थाड़ शास्त्रार्थ में पराजित होइत मंडन मिश्र लेल हम भारती बन भेल रही थाड़ आ अर्धांगिनीक रूप में शंकर के अपन प्रश्न सँ कैने रही विचलित आ निरुत्तर केने रही विचलित आ निरुत्तर विदेहराज जनकक सभा मे तिलमिला गेल छलाह ऋषि याज्ञवल जहिया हम गार्गी बनि ठाढ़ भेल रही प्रश्न उत्तर लेल आगू अछि मुदा हाय रे हमर मिथिला मुदा हाय रे हमर मिथिला तैयो ने चीन सकल आय धरि अपन बेटी के सामर्थ्य मुदा हाय रे हमर मिथिला तैयो नहि चीन सकल आय धरि अपन बेटी के सामर्थ्य नहि लिखल आ गाओल गेल बेटी के जन्म पर सोहर आ बिल्कुल सत्य छै बेटाक जन्म पर सोहर होइ छै एखनो अपना यहाँ बेटीक जन्म पर कतौ सोहर नहि होइ छै तऽ उएह लाइन अछि कि मुदा हाय रे हमर मिथिला तैयो ने चीन सकल आय धरि अपन बेटी के सामर्थ्य नहि लिखल आ गाओल गेल बेटी के जन्म पर सोहर धिया ससुरे मे नीक बाद स्वर्गे मे नीक अपना यहाँ कहावत छै कि धिया ससुरे मे नीक बाद स्वर्गे मे नीक संगीत पर बजबैत रहल अछि थपड़ी अपना मिथिला मे धिया ससुरे मे नीक बाद स्वर्गीय मे नीक संगीत पर बजबैत रहल अछि थपड़ी अपना मिथिला मे हमरा बुझल अछि जे हमरा बुझल अछि जे अहाँ सब नहि चाहै छी एखनो हमरा बुझल अछि जे अहाँ सब नहि चाहै छी एखनो जे बेटी एखनो बहराबे चौखट सँ आगू देहरी से बाहर हमरा बुझल अछि जे अहाँ सब नहि चाहै छी एखनो जे बेटी एखनो बहराबे चौखट से आगू देहरी से बाहर जँ अहाँके मोन मे जँ अहाँके मोन मे अछि असुरक्षा कोनो भावना तऽ चिन्ता नहि करू जँ अहाँके मोन मे अछि असुरक्षा के कोनो भावना तऽ चिन्ता नहि करू आइ हम भावना कंठ बन आकाश मे उड़ा रहल छी विमान जानि रहल हेबै भावना कंठ के कि आइ हम भावना कंठ बन आकाश मे उड़ा रहल छी युद्धक विमान देशक सुरक्षा के लेल तऽ अपन सुरक्षा तऽ कऽ सकैत छी आगू छै आ जों अहाँके मोनमे अछि तथा कथित मर्यादा वाला गप जों अहाँके मोन मे अछि तथा कथित मर्यादा वाला कोनो गप तऽ बिसरि जौ तकरा अहाँके धिया पढ़त लिखत आगू बढ़त तऽ कुल गाम समाजक मर्यादा बढ़बे करत संग संग ओ खुद भी स्वयं अपना आपके बहुत बढ़ा मोन राखू आ ओ लिखने छी हम कि मोन राखू हमहुँ मनुष्य छी हमरो मे जान अछि मोन राखू हमहुँ मनुष्य छी हमरो आँखि मे अछि सपना हमरो हृदय मे अछि भावना हमहुँ ठाढ़ होबय चाहै छी घर गाम देश के सब मोर्चा पर अपन प्रतिभा सँ मेहनत के बल अपन प्रतिभासँ मेहनत के बल ठाढ़ होबय चाहै छी रहै छै ते हे समाज ते हे समाज हे अभिभावक नहि तोड़ू हमर पैक ते हे समाज हे अभिभावक नहि तोड़ू हमर पैक नहि लोड़ाबे हमर ऐक अपन बाट पर हमरा बढ़े दिअ सफलता के आकाश मे उड़े दियऔ ते हे समाज हे अभिभावक नहि तोड़ू हमर पैंख नहि नोराबे हमर ऐख अपन बाट पर हमरा बढ़े दियअ सफलता के आकाश मे उड़े दियअ हमरा बढ़बाक अछि जिनगी के गढ़बाक अछि आ यात्रा करबाक अछि बढ़ैत रहबाक अछि चौखट से चान दिस बढ़ैत रहबाक अछि चौखट से चान दिस बढ़ैत रहबाक अछि चौखट से चान दिस

जकरा आजादी मतलब अ की कहै छै एकटा सभ्यता के संगे आजादी चाही ठीक छै अनुशासन के साथ आजादी छै ओकरा आजादी छै अपना यहाँ स्त्री के भी आजादी छै यदि ओ बढ़ै लए चाहतै तऽ बढ़ि सकै छै हमूँ स्त्री छियै अहूँ स्त्री छियै आओर मिथिला से छियै आओर कतहु ने कतहु अ जे परिवार से आबै छी ओहि अनुसार बहुत मतलब बहुत आगू बढ़लियै य आ मेहनत कए कऽ मेहनत के आजादी भेटलै तऽ ओकर सही फायदा उठेलकै

और लोग पुरुष के या किनको भी एखन छै कनी और बदलाव एते तखने हां बदलाव
तऽ से बात बिल्कुल सत्य अहाँ के अछि तऽ बहुत गोटा जुड़ल छथि सुकुमार वर्णवाल जी सेहो जुड़ गेला हँ जय मिथिला जय मैथिली बधाई शुभकामना अखिलेश कुमार झा जी लिख रहल छथि बहुत नीक प्रस्तुति जहुरी हीरा के चिन्हिए जाइत छै दुनू गोटा कार्यक्रम के बिल्कुल सही छै संगीता झा जी लिख रहल छथि बहुत नीक मिथिला के वर्णन केलहुँ डॉक्टर भास्कर रोहिका जय हो शुभकामना जय मिथिला जय मैथिली और परमेश्वर झा जी लिख रहा है बहुत सुंदर मिथिला के वर्णन केलहुँ तऽ गोटा के बहुत बहुत अ धन्यवाद संगीता झा जी लिख रहल छै अद्भुत अद्भुत कविता रचना केने छी बिलकुल सत्य कहै छी बहुत ही सुन्दर आनन्दा प्रकाश झा लिख रहल छथि गुड इवनिंग तऽ सबगोटा के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी और बड़ा ही नीक लागि रहल ये अहाँ के तऽ कविता सुनै के मन होइये सुनते रह जाए दू घंटा हम सुनाबैत रह जेबै हमरा सबके तऽ हमसब एको बेर नहि कहब कि आप छोड़ दियो
चलू हाँ जेना अहाँ विभिन्न क्षेत्र में जाइ छी हर तरह के खेल में अहाँ जेना कहलिए कि एते तरह के खेत में खेल में अहाँ इन्वॉल्व छी और सब जगह जाइ छी तऽ कनिटा हम चाहब किछु अपन अनुभव हमर सबके संग शेयर करतौ हँ खेल से सम्बन्धित खेल से जुड़ल अनुभव की हँ तकर बाद फेर समाज त अहाँ समाज सेविका भी छी तऽ ओहो रहत प्रश्न बाद मे पहिने तऽ खेल से सम्बंधित करियौ कि जहन अहाँ जाइ छी तहन अहाँके केना फील होइया केना लोक के रिस्पोंस रहै छै त कनिटा एक रति शेयर करू हँ देखियौ खेल के क्षेत्र जे छै अ जेनाकि हम पहिने कह कहने छी हूँ हूँ खेल के क्षेत्र के भी अपना यहाँ खास कर के अपन क्षेत्र मे एखनो बहुत बढ़िया स्थान नहि भेटल छै आ खास करके बिहार एखनो बहुत पिछड़ल छै खेल के क्षेत्र मे अ जे खातिर की अ सरकार निरंतर प्रयास कए रहल छै प्रलोभन दए रहल छै कि मेडल लाउ अ नौकरी पाओ तेहन ऑफर दए देलकै डायरेक्ट ई आप मेडल ले करके आ जाओ और नौकरी ले जाओ एतेक पैघ पैघ ऑफर देलकै या तऽ धीरे धीरे खेल के क्षेत्र मे आब जे छै अ बच्चा सब जे छै आगू बढ़ै छै एक्चुअली हमर जे अनुभव रहल ये अ शुरू से हम तऽ खेल मे मतलब हम कहब किय हमरा सबस बेसी मोन जे छै खेले मे लागे बहुत मोन लागे हम खुद भी खिलाड़ी रहलहुँ दस से एगारह बार नेशनल खेलहुँ इंटरनेशनल खेलहुँ ये आ बहुत रास खेल से जुड़ कऽ रहलहु ये तऽ एखनो जे छै बहुत बच्चा या गार्जियन जे छै चाहै छै कि नहि खेल से आगू नहि बढ़तै मतलब खे खेल मे कैरियर खतम भए जेतै जखन कि हम जे देख रहल छियै अहाँके हर स्टेट मे और नेशनल लेवल पर भी एखन के जे खेल के दौर छै कि जे भी खेलाड़ी जे छै मेडल आनने छै मेडल जिनका पास छै तऽ बड़ा से बड़ा नौकरी भए रहल छै बड़ा से बड़ा डी एस पी रैंक तक तऽ देख रहल छियै कि नौकरी भए रहल छै मेजर बनि रहल छै बहुत बहुत रास जॉब मे ऑफर छै जेकि खेलाड़ी बनि कऽ भी जा सकैए तऽ ई एकटा स्पेशल ऑफर छै यदि कोइ खेलाड़ी बनि रहल छै तऽ ओ स्वाभाविक सी बात छै जे अगर कोइ खेल करतै पूरा दिन राति प्रैक्टिस करतै खेल मे रहतै तऽ ओ यू पी एस सी बी पी एस सी पास नहि कए सकतै ओकरा लेल एक स्पेशल कोटा छै जे आब खेल अगर खेल मे अच्छा हुआ तो आप खेल के माध्यम से अच्छा कुछ कर सकते हो कही ने कही अपना स्थान पक्का कर सकते हो तऽ हमर अनुभव इएह छै जे एखन खेल जे छै अ निरंतर आगू बढ़ि रहल छै खेल के क्षेत्र मे भी जो किओ चाहे चाहे लड़का हुए लड़की हुए आ कोनो समाज से हुए खेल एकटा एहन चीज छै हम जे देख रहल छी बहुत रास एहन खेल छै जाहिमे कि आर्थिक रूप से अहाँ मजबूत छियै या नहि छियै कतहु से कोइ फर्क नहि पड़ि रहल छै अहाँ माटि पर आब कऽ खेल लिअ माटि पर चूना से लाइन दए दियौ खेल लियौ आ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक जे छै अपन परचम लहरा दियौ तऽ खेल एतेक नीक चीज छै आब क्रिकेट ई खेल तऽ नहि छियै जे क्रिकेट महंगा गेम छै बहुत रास एन कबड्डी एहन सस्ता छै देखे हेबै प्रो कबड्डी देखे हेबै प्रो कबड्डी से करोड़ो लोग कमबै छै तऽ बहुत रास एहन खेल छै जाहिमे कि अहाँ मोन बना कऽ चलि आबू अहाँके बच्चाके अपन लए कऽ चलि आबू अहाँके बच्चा निश्चित रूप से जाहि ठाम अहाँ देखल जाइ छै बच्चा के ओहि ठाम मेहनत के बला आ चलि जायत यदि अहाँके कतहु ओहिमे आर्थिक सहायता के भी आवश्यकता पड़ै छै अगर एहि क्रममे तऽ जे बच्चा प्रतिभावान छै ओकरा निश्चित रूप से जे छै सरकार के रूप सरकार के द्वारा भी समाज के द्वारा भी बहुत रास एहन हमरे यहाँ कोनो बच्चा के देख लेबै आ देखबै बहुत अच्छा प्रतिभा छै दस हजार टाका खातिर या बीस हजार टाका खातिर ई नहि खेल सकतै तऽ अपनो सबके एकटा मोन मे चलि आबै छै चल एकरा जे छै कोनो माय से खेला दै छियै एकरा आगू बढ़ा दै छियै तऽ खेल ओहिने छै एखन कि खेल से एकेटा फायदा नहि छै अहाँ जानि रहल छियै शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आर्थिक रूप से सब रूप से एखन खेल फायदा दए रहल छै आओर खेल मे हमर भ्रमण निरन्तर होइत रहैया अलग अलग स्टेट मे जाइत रहै छी निरन्तर तऽ ओहिठमा खेल के साथ साथ तो एकटा चीज आब साहित्य मे एलहुँ तऽ साहित्यो किछु किछु देखै छी जेनाकि ओहिठामका की लोकल छै ओहिठामका की कल्चर छै हँ तऽ इहो सब पर देखबाक अवसर भेटैया खेल के संग संग दूटा चीज भए जाइया मानसिक रूप से भी फ्री रहै छै शारीरिक रूप से भी हमेशा फ्री रहै छै आ मतलब हमरा सब पूरा फिट रहै छियै हमेशा खेल के माध्यम से दोसरो के सलाह दैत रहै छियै कि कतौ ने कतौ खेल मे जुड़ू सबके जुड़ना चाही अहूँ हमरा के आब जिम मे जाय पड़ै छै हम देखै छियै मोर्निंग वाक इवनिंग वाक कतौ ने कतौ सब खेल के पार्ट्स छै चलि रहल छै

तऽ जेना अहाँ समाजमे भी बहुत रास जे छै सेवा करै छियै सामाजिक कार्यकर्ता के रूप मे तऽ ओहिमे अहाँके केना अनुभव लागैया कि लोक सहयोग दै लए आबै छथिन या अहाँके केना टाइप के सहयोग भेट रहल या या ओहिमे की अहाँके आ जहाँ तक समाज सेवा के समाज सेवा के बात छै हूँ तऽ सहयोग मिलै छै सहयोग मतलब एवरेज मे ही रहै छै ककरो खूब नीक लागै छै समाज सेवा करे मे ककरो नहि नीक लागै छै ककरो ककरो एना होइ छै कि अपना करैके मन नहि छै लेकिन केओ आओर कए रहल छै तऽ ओकरा सहयोग कए देलक किनको पास समय नहि रहै छै तऽ केओ आओर कए रहल छै तऽ ओकरा सहयोग कए देलक

मतलब हमर उद्देश्य एहिस बाहर छै कि ग्रेजुएट भए के नौकर बन के पेंशन लए के मरनाइ नहि छै एहिसँ अलग एहिसँ इतर किछु एहन कए कऽ चलि जेनाइ छै अपना साथ साथ अपना आस पास के अपना समाज के लेल किछु तऽ अच्छा करतै अहाँ कनि सोचियौ एहिपर कि सौ आदमी अगर दस दस मिनट अपन समय देलकै समाज सेवा के लिए दसे दस मिनट देलकै तऽ सौ आदमी के दस मिनट कम से कम सौ आदमी के लाभ पहुँचा देतै ने तऽ उएह सब उद्देश्य के साथ साथ समाज सेवा क रहल छै अनुभव ई अछि कि जब करय लए निकलै छियै तऽ जरूर निश्चित रूप से लोग सबके सहयोग मिलै छै आ समाज सेवा मे लोक अबितो छै जेनाकि हम रोटी बैंक कहलहुँ रातिमे हमरा साथमे दसटा पन्द्रह टा लोक हमेशा जुड़ल रहै छै खाना परसैके लेल हम अकेला नहि परसै छी हमर एकटा टीम चलै छै अ तऽ कतौ ने कतौ लोक के मन मे समाज सेवा छै ओकरा फील्ड नहि मिलै छै ओकरा जगह नहि मिलै छै यदि अहाँ जगाबय के प्रयास करबै तऽ निश्चित रूप से लोक आबै छै आ सेवा करै छै

देलकै जेना लोकके क्रिके एगारह फुटबॉल के नाम लेलियै तऽ फुटबॉल के सबसँ महान खेलाड़ी एखन फुटबॉले के छै सबसँ ज्यादा आ हुनकर पॉपुलरिटी छै जनिते हेबै तऽ सब खेल के अपन अपन क्षेत्र मे भी अगर कोइ आबै लए चाहै छै तऽ ओकरा स्वागत हम तऽ स्वागत करै छियै निरंतर स्वागत करै छियै हमेशा स्वागत करै छियै आगू भी करबै कि अपन एकटा क्षेत्र मे तऽ अहाँ आबऽ लागू पढ़नाइ लिखनाइ ठीक छै ओकर साथ साथ भी चलत अहाँ सँ गप करैके बाद

अहाँके एखन जेनाकि फेसबुक सोशल मीडिया चलायब नीक लागैया तें अहाँ लोक सब के जोड़े छियै साहित्य नीक लागैया तें अहाँ जोड़े छियै अहाँ के एखन कहि देने तुम ये मत करो ये करो कोइ कहि दैया अहाँ घरे के लोकके जे अहाँके नहि लायब आननाइ छै अपन आराम से घर मे बैठू खाउ तऽ खराब लागत फेर अजीब लागत कि नहि कतौ ने कतौ हमरा एहिसन बनि रहल छै तऽ यदि ओ बच्चाके खेलसँ इंट्रेस्ट छै तऽ पढ़ाइके साथ साथ खेलतै

सही मतलब कतहु ने कतहु अहाँ जे विद्वान सबके जोड़े छियै कोई ने कोई भी क्षेत्र के छै ओ अपन अपन क्षेत्र के कतहु ने कतहु बढ़ियां व्यक्ति छै जकरा कि अहाँ बजबै छी आ यदि हुनका सुनबाक लेल सभके भेटैत छै तऽ ओहिसँ किछु ने किछु सिखबाक अवसर जरूर भेटैत छै तऽ एहिसँ बढ़िआँ की भए सकैए हमरा नजरमे कि कोन एकटा एहन पेज छै जे अ रोज नव नव जे छै अ प्रतिभाके आनै छै आओर ओकर जे छै अपन जे छै अनुभव लोकके बीचमे शेयर करबाबै छै तऽ ओहिसँ बहुत लोक जरूर लावान्वित हेतै आ अहाँके शुभकामना अछि कि अहिना अहाँ करैत रहू आगू बढ़ैत रहू आ एहने नीक नीक लोक सबके हमरा सब तऽ बच्चा छियै एखन बहुत छोट छी आ बहुत मतलब नीक नीक लोग विद्वान सबके जोड़ू ताकि हमहु सब देखब आ देख के किछु सीखब अवश्य सीखब आ

बहुत बहुत भए गेल आब समय तऽ बहुत भए गेल यए ह हम बस कतेक सुन्दर सुन्दर रचना काव्य धारा मे एकदम अहाँ काव्य के धारा बहा देलियै हमस आनन्द आनन्द कहैत लोट पोट भऽ गेलियै
आ अ एखन तऽ आब हम पैघ तऽ नहि सुनब जे छोट सनक बहुत छोट अछि दू चारि लाइन के एकटा सन्देश अछि आ ओकरा संगे हम से अथी सुना दै छी अ की अछि कविता कविता लिखै छी ओएह पर लिखने छी की अछि कविता सुनाबै छी अन्तर मनक स्वर समयक आभास संवेदनाक आखर ई अछि कविता अन्तर मनक स्वर समयक आभास संवेदनाक आखर आ मोनक विश्वास अछि कविता पुनः सुनब कि अन्तर मनक स्वर समयक आभास संवेदना के आखर आ मोनक विश्वास अछि कविता

और एनहिए अहाँ खूब आकाश में एकदम पताका लहरावत रहू अपन मिथिला मैथिली अपन इंडिया के अपन बिहार के यह हमर शुभकामना ये और एक बेर आग्रह जन अहाँ के समय रहत एक बेर कमेंट सब जे आयल है ओकरा अहाँ देख